Bon muña na otro episodio di Messy Hair Devotional. E episodio di awe ta eigenlik ami compartiendo cu boso un les cu mi a siña for di e filisteonan. Yes, filisteonan, I said it, filisteonan. Pero prome cu nos manda esey, laga nos reza. Nos tabata cu ta na shelo bo nan mercé a santifica Tata, yudain pa mi por kompartí esaki konforme Bo divino boluntat i ku tur kos por sali èg siñor manera Abo ke. Esaki ta mi orashon den nomber di Kristu Hesus. Amèn. E versíkulo prinsipal nos ta yende den Promé Samuel kapítulo kuater versíkulo nuebe, i e ta bisa, Tuma kurashi i sea hòmber, O filisteonan, pa boso no bira esklabo di e hebreonan manera nan tabata boso esklabo. P'esei, sea hòmber i bringa. Den Promé Samuel kapítulo kuater, e filisteonan tabata den bataya ku e hebreonan. Anto danki na falta di pensa lógiko, mi ta kere, i falta di komunikashon ku Dios, e hebreonan a sinti ku tabata un bon idea, nan tabata ègt konvensí ku tabata un bon idea pa bin ku e Arka di Señor den bataya. Anto, dikon nan a hasi esaki? Nan a pensa ku si nan hasi esaki nan lo por ta tin e presensia di Dios den e bataya, anto nan lo a gana. Pero laga nos ta sinsero, Señor su presensia no tabata huntu ku nan. Den e video di siman pasá mi a papia tokante di esaki, pues si bo ke komprondé mihó, bo por chèk e video ei aki. E filisteonan tabata sa, nan tabata sa ku Dios tabata poderoso. Anto a base di tur lokual ku nan a skucha, nan a haña miedu. Pa nos mira esaki den detaye, laga nos lesa Promé Samuel kapítulo kuater, bèrsikulo shete te ku ocho. I e ta bisa, I e filisteonan a haña miedu, pasobra nan a bisa, Dios a bin den kampamentu. I nan a bisa, Ai di nos, pasobra nunka ántes un kos asina aki no a yega di sosodé. Ai di nos! Ken lo libra nos for di man di e diosnan poderoso aki? Esakinan ta e diosnan ku a sut e egipsionan ku tur sorto di plaga den desierto. Sinseramente, aunke hendenan ki tabata hopi perverso, mi tin ku atmití ku mi ta atmirá nan pa a bisa, Tuma kurashi! Pasobra e filisteonan aki a tuma kurashi, nan a bringa ku tur lokual ku nan ta tin. Apesar ku nan tabata sa ku nan chèns pa pèrdè tabata garantisá ku Dios meimei di e bataya. Anto na final nan a gana, pasobra Dios no tabata ku israelitanan. Pero, Nan no tabata sa esei, e filisteonan no tabata sa ku Dios no tabata meimei di e bataya, pasobra, òf meimei, sí, Dios tabata den e bataya. Pero apesar di esei, nan a tuma kurashi i a bringa. Loke ta kansa mi di e hebreonan di e tempu ei, anto eingeluk nos tambe, komo siguidónan di Kristu den e tempu presente, ta ku nos ta laga miedu goberná nos. E filisteonan aki eingeluk no ta tin motibu pa bringa, i nos, kende tin e Trinidat na nos banda, Ta keda kai den temor i laga temor vense nos. Ora Señor a bisa nos ku El a proveé, E tabata mene. Ora Señor a bisa nos ku E lo ta ku nos, E tabata mene. Ora Señor a bisa nos tene kurashi, E tabata expect nos pa hasi esaki òf E ta expect nos pa hasi esaki. Anto E no ta ni expect nos pa tene kurashi riba nos mes. Paso, El a primintí nos ku E lo yuda nos tene kurashi. Bula den un abismo no ta fásil, pero sabe ku bo no ta bulando bo so, bo ta bulando mantené ku un ser ku por mira ku e abismo ei eindelijk no ta dip, no ta un abismo, i bo ta bulando ku Esun ku ta proveé algu pa kibra bo kaida. E filisteonan a tuma kurashi pasobra no tabata kere bira esklabo di e hebreonan. Ma ami ta bisa bo awe, ku si bo no ke bira esklabu di maldat i di e outor di maldat, tuma kurashi awe, tuma Hesus su man i bula. Danki pa wak e episodio aki te na final. I si e episodio aki tabata di kualke benefisio pa bo, mi ke invita bo pa komparti ele ku otronan, pa asina nan tambe por benefisiá for di dje. Di manera semper, te otro bia!